na khensa ngopfu le chanele ya matimba emhani mali le YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kula ku fana na tichanele letin'wana and la ku vulavula hi mhaka leyi xana why loko ku lova vanhu vo karhi mpfula yi mara loko ku lova vanhu vo karhi mpfula yi nga ni un'wana ta swi teka yini i ta ku i swi cele leswi xikwembu xi na swi cela or mukwembu yi na swi cela a hi swi cela. swo fana na vanhu lava swo fana na lomu u kuma ku ku lova hosi or ndhuna or queen or king mi ta ni twisisa kwalano ivi ku lova n'anga ku lova sangoma or ku lova muporofita. or ku lova pastor or ku lova bishop or ku lova munhu loyi a nga na mikwembu kwala mutini yaloye ku na vanhu van'wani va na mikwembu mara a va tshunguli vanhu ku na vanhu lava mi kuma ku va vonela swilo mahlweni va ku ha loyiwani i na xivono na vanhu lava mi kuma ku va thyiwe mavito ya vanhu ya vakokwana wa vona. or va thyiwa mavito ya mikwembu na vanhu lava mi kuma ku atikwini loko va endla swilo va endla swilo swi saseka na vanhu lava mi kuma ku va pfuna vanhu hi swilo swo hambanahambana mi kuma ku a va ze va lava no hakeriwa va lave niks na vanhu lava mi kuma ku i vanhu lava nga na ma business vanhu lava tivekaka lava loko va endla swilo swilo swi endleka ivi ku yini ha i fambe kahle. hi ku mpfula yi nile. Yi fambe kahle, minkomba ya ka vona yi tsakile, yi fambe kahle Xikwembu xa matilo xi n'wi amukerile. Se leswiya i ku va yini? I ku va Xikwembu or na mikwembu va amukela moya wa yena hi ndlela ya kahle, hikuva i tirhe kahle laha misaveni. I ku va mikwembu yi n'wi pfulela yini? Na Xikwembu va n'wi pfulela tindlela ku tindlela ti endla yini? Ti va ti basile. Loko mo languta vanhu lavawani va vona loko mi kuma ku. munhu luya kumbe wa vabya after three or four days mi ta vona ku na mpfula loko ku na mpfula ivi a lova loko a lova loko a ha ri muxavi nakona le xikarhi mi kuma ku ku na mpfula ivi hi Friday loko a vuya nkama lowu bokisi ri fikaka or casket-e yi fikaka or ntsumbu wu fikaka mi ta vona mpfula yi na loko mpfula liya yi na mi nga tshiki munhu luya laha ka ti. hexe mi ku a yi nga n'wi chiki a chiki loko a chika mpfula liya yi n'wi nela it means yi le ku endleni yi le ku katekiseni ka yini ka ntsumbu luwa wa yena ma ni twisisa mi nga n'wi tshiki hikuva van'wana mi kuma ku va kha a yimenyana mpfula leyiwani yi le ku neni hi ta va humesa loko mpfula yi yimile no. va humeseni mi va nghenisa ndlwini na loko mi wa ku busy ntirho lowu ku fambeni loko ri ku fambeni ivi ku fika nkama lowu mufundhisi or mufambisi wa ntirho a nge sweswi i nkarhi wo hi famba hi ya mangqwavini or emasirheni or a swilahlweni loko mpfula yi sungula ku na mi nga yi tekani munhu luya wa n'wina mi n'wi chela ku a hi xeni mi ya masirheni loko mi fika masirheni ivi mi fika mi kuma yi mpfula ya yima a ya ha ni ivi ku endla sweswo. Ivi mi heta mi vuya kaya ivi namadyambu mpfula yi tlhela yi endla yi na loko mpfula yi liya yi na it means swi endla tindlela ta yena ti basile se swihoxo leswi hi nga pfuki swi endlile na siku na rin'we a a vuton'wini so loko nkarhi wu fikile loko fika emasirheni ivi hi fika hi endla yini hi tibyela ku a mpfula yi le kunene a hi yimeni nyana mpfula yi rhanga yi hakela. Vanhu lava loko va lova la vhiki mpfula ya na ende vo tala va vona mi kuma ku loko se service ri ku fambisiweni kwala yi fambisiwa kona mpfula yi ri ku neni hi nga yi pfali moya wa xikwembu or hi nga siveli mikwembu ya ka vona ku va yi ta yi ta n'wi teka a hi mekeni sure ku loko mpfula yi na vanhu lava ha va humesa ndlwini ivi va nwela hi hi mpfula liya hi va khandziyisaka timovha teti hi nga ta va khandziyisa tona. hi va yisa emangwalweni loko ku ri hi va lahlela kwala kaya hi va endla sweswi hi endlisaka swona se yi va yi kha yi tisa mikateko yo karhi a ka vona ku va endla va famba hi kurhula se loko mpfula yi na loko vanhu lava va lova a hi badi i nhlahla yikulu i lucky ku va loko ku ri na nkosi a mutini ivi ku pfuna ku love munhu wo karhi ivi mpfula yi na i moya wa yena wu va wu fambe kahle thank u.